Mär begréissen Iech hei op dëser Pressekonferenz. Merci fir d'Kommen. D'Uleies ass, also den Ulass ass, dass virun zwee Joer de grouss ugekënnegte Logementsdësch war. De Logementsdësch sollt de grousse Worf si fir d'Logementspolitik, awer och fir géint d'Baukris virzegoen, vun dëser CSV-DP-Regierung. A mär wollte elo Zwee Joer dono mol de Bilan maachen. Bon, de Premierminister Luc Frieden huet säin eegene Bilan d'lescht Joer, 2025, also ee Joer an e puer Méint dono, gemaach an hien huet do behaapt, datt dës Regierung en neie Schwong an an de Bausecteur bruecht huet an och an d'Logementspolitik, an dass dat elo just nach e bësse brauch fir ze wierken, an da gesi mer d'Bienfaite vun där doter Politik. Mer hunn do eng aner Lecture dovunner. Fir eis ass et ganz kloer, weder d'Baukris nach d'Logementskris ass iergendswéi iwwerstanen. De Luc Frieden huet dovunner geschwat, datt d'Baukris, déi akut Baukris gestoppt ass am Bausecteur. Dat huet e virun engem Joer gesot. Ech mengen den Terrain seet eppes ganz anescht. An der Logementskris héiere mer och all Woch oder quasi am Moment vun Dag zu Dag, wat wéi grouss d'Kris ass am Logement. An et kann een net dovunner schwätzen, wéi wann dat eent oder dat anert iergendswéi geléist wär. A mir kucke gär elo am Detail och dodrobber, wat déi eenzel Mesuren dann do bruecht hunn. Mir haten et awer och schonn ugekënnegt, Den néngte Februar hate mir eng Pressekonferenz 2024 am Hibléck op dee Logementsdësch. Den David Wagner huet du scho gesot, datt dee wierkleche Logementsdësch am Fong schonn zu Monnerech du stattfonnt hat, wou de Promoteur Giorgetti invitéiert hat, an datt op deem dote Logementsdësch zu Sennengen net méi vill ze erwaarde war. An dat hu mer leider och gesinn. Vläicht fir an den Detail ze goe vun de Mesurë vum Logementsdësch, Et ass esou, datt jo ee groussen Deel waren d'Weefaen, datt de Marché vun de Weefaen erëm un d'Lafe kënnt. Dat hat d'Regierung ugekënnegt a si wollt dat maachen iwwer zwou Mesuren. Dat eent waren déi steierlech Mesuren, ze kucken, datt se de Privat, d'Investisseuren erëm vill méi an d'WEFAen investéieren. Si hunn den Amortissement accéléré op 6 Prozent erëm gesat fir all WEFA. Si hunn eng Rei aner steierlech Mesurë gemaach an hunn och herno, och do am État de la Nation huet de Luc Frieden da behaapt, datt dat de ganze Marché erëm ugekuerbelt huet. Wa mer awer kucken, wat d'Realitéit, hiergëtt, wat d'Chiffren hiergi vun deene Joren, da gesi mer, dass am Fong just 20 bis 40 Prozent pro Joer am Duerchschnëtt vu VEFA-Ventë gemaach gi sinn par rapport zu de Virgänger Joren. Also mer si mol net bei der Hallschent vun deem, wat virun där ganzer Kris do verkaf ginn ass. A mer hunn awer massiv Steiersuen do hänke gelooss, mer hunn d'Zäit domadder verplempert, mer hu gemaach, wéi wann dat eng Mesure wär, déi eppes giff bréngen, a schlussendlech huet et dat net bruecht. An am Beräich vum Logement si mer jo schonn immens hannendran. Souguer wa mer op déi Virgängerjore giffe kommen, da wäre mer nach ëmmer just op der Hallschent vun deem, wat mer bräichten. Wa mer dann nach op der Halschent vun der Halschent sinn, da bleift net méi vill iwwereg. An all Joer, deen dobäi verluer geet, ass fatal. An dat ass och dat, wat mer um Terrain gesinn, dat, wat mer elo déi zwee Joer un Zäit do verluer hunn. Dat anert, wat d'Regierung wëlles hat an och gemaach huet, fir bei de Weefaen d'Saach opzefänken, erëm un d'Lafen ze bréngen, dat ass e Programm vum Opkafe vun de WEFA-Projeten duerch d'öffentlech Hand. Do huet en, do ass vun enger hallwer Milliard geschwat ginn. Bon, muss ee jo wëssen, dass ee bei dëser Regierung, bei all deene grouse Milliounebeträg, déi do ugekënnegt ginn, dass een do emol nëmmen d'Halschent dovun och reell rechent, wëll dat eent ass, wat s de ugëss, u Budget, dat anert ass, was de reell an de Grapp hëls a mat deem wierklech eppes geschitt. An och hei si mer bei der Hallschent, do sinn et 221 Milliounen, déi bis elo aktuell engagéiert sinn um Vefa-Opkafprogramm. Och dat geet net duer. Och dat Huet am Fong, kann ee soen, d'Regierung sech selwer e Been gestallt, wëll si op där enger Säit Mesurë gemaach huet, fir dass d'Promoteure mengen, jo, de Marché wäert erëm kommen, där wäert Är Präisser kënnen halen, där kritt dat scho sou gutt verkaf, wéi Der et wollt verkafen, Är Margë bleiwe bestoen. An am Endeffekt hunn d'Promoteuren da froe se ze héich Präisser op de Wee faen, déi de Stat willt ofkafen, soudass en am Endeffekt bei ganz wéinege Projete dann och zu engem Deal kënnt an d'öffentlech Hand am Kader vum Logement abordable, wou et jo och Limiten a Plafonge vu Präisser ginn, wat se do kafen. Dann en ganz, ganz groussen anere Volet vun deem, wat d'Regierung ugekënnegt huet, dat ass jo de ganze, déi ganz Saach méi séier, méi bauen. An do ass et vill, dat ass jo och am Wahlkampf ëmmer drëm gaangen, jo d'Prozeduren, d'Prozeduren, dat ass de Problem, dat ass de Problem. Wat huet d'Regierung gemaach? Ma si huet einfach eng nei Prozedur lancéiert, nämlech déi fir Reglementer am Naturschutz ze reforméieren. An deenen, dat, do si mer elo 18 Méint ënnerwee domat an et ass nach keen Avis vum Staatsrot do. Dat heescht, si hu selwer fir eng Mesure, sech optéiert, déi am Fong näischt, déi laang brauch an dann och ganz op ganz wackelege juristesche Been steet, wëll dat och op europäeschen Direktiven do entgéint geet. Dat heescht, deen Avis riskéiert ganz schlecht auszefale vum Statsrot an da wäert déi dote Mesure och, huet bis haut näischt bruet, null, A wäert och wahrscheinlech laangfristeg net vill bréngen, wëll dat och net de wierkleche Problem ass. An dann, dann ass nach ee Volet vum Logementsduerch, dat ass deen, dee mengen ech quasi och am ideologeschste war, dat ass dee vun de PPPen. de Private Public Partnerships, wou d'Regierung gesot huet, jo mir maachen eppes ganz Neies, mir associéieren elo de private Secteur un de Logement abordable. Dat heescht, mir entweder, do si jo zwou Optiounen, déi se gemaach hunn, dat eent ass, dass en ëffentlechen Träger komplett baut an de Fonds du Logement verlount dat herno. An déi aner Aart a Weis fir dat ze maachen, dat ass de private Bauträger d'Méiglechkeet ze ginn, op ëffentlechen Terrainen ze bauen. Wat ass d'Resultat bei deenen zwee? Dat ass, do gëtt et nach kee Gesetz, dat Gesetz ass eréischt en procédure, mee et sinn awer schonn Appel à projets'e gemaach ginn. Am Ganzen ass ee Projet op déi zwee Appel à projets'en erakomm. Een eenzege Projet, deen am Moment analyséiert gëtt, an dat ass deen ebe fir d'Locatioun vu Wunnengen, déi e private Promoteur realiséiert. Dat heescht, et ass vill Zäit investéiert ginn an ideologesch Konstrukter, déi mat deem, wat wierklech gebraucht géif ginn, näischt ze dinn hunn. Ähnlechen a leschten Deel, dee mengen ech ganz wichteg ass, dat ass d'Episod vun der Prolog SA. Ech weess net, ob Där Iech op déi, un déi kënnt erënneren, wëll se ass zimlech a Vergiessenheet geroden. D'Prolog SA. ass e Special Véhicule, dee vun de Banken en place gesat ginn ass an deen am Ufank dotéiert war mat 280 Milliounen. 280 Milliounen, fir 800 bis 1.300 Wunnenge kënnen esou ze realiséieren. D'Philosophie vun der Prolog SA war, d'Banke finanzéieren déi aner Hallschent vun engem Projet, wa schonn eng Hallschent verkaf ass. Wann d'Promoteuren op engem VEFA-Projet schonn d'Hallschent verkaf hunn, dann iwwerhëlt, da gëtt, ginn d'Banken iwwer déi Prolog SA d'Finanzementer fir déi aner Hallschent. Resultat vun där éischter Approche, Rëm null. Eng zweet Approche ass gewielt ginn, ok, mär setzen de Prozentsaz erof, där muss net d'Halschent scho verkaf hunn, et geet duer, wann der 70 Prozent, wann der 30 Prozent verkaf hutt. D'Resultat dovunner ass, datt ee Projet finalement vun deem ganzen,

Dat ass déi ernüchternd Realitéit. Ganz vill Effets d'annonce, déi dës Regierung gemaach huet, ganz vill dovunner geschwat, se giffen en neie Schwong dra bréngen, ganz vill op de Marché gesat. An doduerjer, datt se ganz vill op de Marché gesat hunn, si vill Sue verluer gaangen, kuerzfristeg, a lauter Mesuren, wou laangfristeg kee bezuelbare Wunnraum am Fong schafen a wou och elo mol de Marché net wierklech a Schwang bruet huet, wëll wann Der d'Statistike kuckt, da gesitt Der ëmmer, wann Deadlinë waren, wou déi Mesuren ofgelaf sinn, da sinn d'Zuelen an d'Lut gaangen. Dat huet dann dem Här Frieden erlaabt ze soen, et zitt erëm un, well hee seng Ried am Mee gehalen huet an am Juni esou eng esou eng Mesure ausgelaf ass. Mee wann een dat iwwert d'Joer kuckt, ass. net wierklech eppes, et ass guer keng Reprise vum Marché do. Voilà, dat wollt ech mol soen zur Analys, déi leider ganz ernüchternd ass. Mee wéi Der eis kennt, bleiwe mär net bei der Analys. Mär hunn schonn virun, mär hunn all Joers eis Propose gemaach an den David Wagner seet Iech dann och, wéi mär elo d'Situatioun gesinn, wéi ee wierklech urgent misst weidergoen.
Jo, merci Gary. Bon, also wat fir eng Schlussfolgerunge kann een dann vun deem Logementsdësch zéien? De Gary ass schonn drop agaangen. Et war an eisen Aen soss näischt wéi Kommunikatioun, fir u sech ze vertuschen, datt d'Regierung keng Logementspolitik fir d'Leit mécht. Leit, déi Schwieregkeeten hunn, eng Wunneng ze fannen, waren u sech ni am Mëttelpunkt vun der aktueller Logementspolitik. Logement, D'Regierung ass u sech total deconnectéiert vun de Realitéiten, déi d'Leit um Logementsmaart erliewen. Et ass eng reng ideologesch Politik, eng op de Maart baséiert Politik, déi op ale Rezepter baséiert, déi zum Scheitere verurteelt sinn, wéi ganz vill Acteure schonn zënter Jore a souguer Joerzéngte soen. An dat versteet de Claude Meisch beim beschte Wëllen net. Dofir musse mer och dem Claude Meisch, dee jo och Educatiounsminister ass, niewebäi a sengem Bulletin intermédiaire eng fatzeg Datz ginn als Logementsminister. Mee well den Här Meisch e schlechte Schüler ass, soe mer him et erëm eng Kéier. An ech mengen, et wier gutt, wann hien et sech giff honnertmol wéinstens giff ofschreiwen. Éischtens, de. Privatmarché kann d'Logementskris net léisen. Firwat? Well no der Rentabilitéit an net no de Besoine vun de Mënsche gekuckt gëtt. Wann d'Schoul zum Beispill esou wéi de Logementsmarché giff organiséiert ginn, da kéinte warscheinlech nëmmen 20 Prozent vun alle Schüler an de Lycée goen. Vun de steierlechen Incentives profitéieren haaptsächlech och déi gutt bedichte Stéit an Investoren, also déi, déi keng Schwieregkeeten um Wunnengsmaart hunn an déi zum Deel u sech de Problem duerstellen. Amplaz dann drëttens den ëffentlechen Wunnengsbau ze stimuléieren, huet d'Regierung dann den morosen private Marché stimuléiert. Sinn elo d'Wunnengen méi zougänglech ginn fir d'Leit? Well dat ass den Alpha an den Omega vun all Logementspolitik. Neen, d'Regierung mécht also esou wéi wann hir Interessen mat den Interessen vun de Promoteuren sech giffen iwwerschneiden. Dat ass jo och kee Wonner, well beim Logementsdësch Gouf grad net jiddereen mat un d'Boot geholl, dass éischter d'Regierung, déi op d'Booter oder op d'Yachten vun de Besëtzer geklomm ass? De Gary huet jo och schonn erkläert, datt beim Logementsdësch net jiddereen consultéiert gouf, op jiddefall net déi, déi en Interêt hunn, wéi d'Mieter, d'Salariéen, d'Gewerkschaften, déi sinn net consultéiert ginn. Mir hate scho virun zwee Joer ugekënnegt, datt do näischt fir déi normal verdéngend Leit erauskomme géif, a mir hunn eis einfach net giert. Wann d'Regierung net séier also eng 180 Grad Kéier mécht, da wäert d'Wunnen hei zu Lëtzebuerg weiderhin e Luxus fir d'Vollek bleiwen. Mir proposéieren eng 180 Grad Wend an der Wunnengspolitik. An anere Wieder, mir proposéieren de Géigendeel vun deem, wat bis elo kläglech gescheitert ass. Aneschters wéi den Här Meisch hu mir och d'Logementspolitik net opginn. A wat de Logement ugeet, Si mer u sech an engem Krisenzoustand, wou muskléiert Mesuren mussen ergraff ginn, e Krisenzoustand, deen d'ailleurs och an engem ëffentleche Bréif vun der Société civile ernimmt gouf. A mir haten och schonn dee Krisenzoustand 2018 an eiser Proposition de loi iwwert de Mietdeckel definéiert, well mir soten, et misse justement Mesurë geholl ginn, wann e Krisenzoustand am Logement wier. Deen hate mer och definéiert opgrond vun dräi Kritären. Ech wollt déi erëm eng Kéier, ech mengen, déi meescht Leit kennen dat net méi. Mir sinn dovunner ausgaangen, wa wéinstens fënnf Prozent vun de Stéit, déi um Privatmarché sinn, gezwonge sinn, éischtens entweder méi wéi een Drëttel vun hirem Revenu auszeginn, fir ze wunnen, Oder zweetens eng Wunneng unzehuelen, déi net der Zesummesetzung vum Stot entsprécht, dat also déi iwwerbevölkert sinn. An drëttels eng Wunneng unzehuelen, wou gewësse Qualitéits a Sécherheetskritären einfach net respektéiert ginn. Ech mengen, et kann ee soen, dat war schonn de Fall 2018, wou mer d'Proposition de loi déposéiert haten, dat ass elo och nach ëmmer de Fall, Wahrscheinlech huet sech d'Situatioun, oder sécherlech souguer, nach verschlechtert. Also mir sinn an enger Krisesituatioun an dofir mussen och Krisemesuren ergraff ginn. Dofir eis ass eis Proposition de loi fir de Mietdeckel anzeféieren an deem Sënn ganz aktuell. Mir brauchen e ganz séier. Mir brauche keng Honnerte vu Etüden, vu Aarbechtsgruppen, wéi dat ugekënnegt gouf a wou de Risiko grouss ass, datt alles an de Sand verleeft a fir datt herno eppes Hallefgebakenes erauskënnt, wann iwwerhaapt eppes erauskënnt. Gëschter u sech Hate mer och sollen eng Logementskommissioun hunn, wou dozou hätt misse geschwat ginn, wou d'Regierung do hätt missen eppes proposéieren. Déi gouf ofgeblosen. Mir kruten natierlech och keng Erklärung. Mee ech gi mol dovun eraus, datt et relativ kloer ass, si sinn nach ëmmer net weiderkomm. Dobäi ginn et scho Méiglechkeeten a mir hunn och e gudde Rot un d'Regierung, si solle sech mat eiser Proposition de loi, déi nach ëmmer aktuell ass, beschäftegen, esou wéi de Conseil d'État dat deemools och gemaach hat, deen och eng Partie Position formelle gemaach hat a mir hu schonn elo fir eis emol déi Amendementer gemaach, fir déi Opposition formelle ze behiewen. Si kënnen dat roueg iwwerhuelen a mir sinn der Meenung, datt déi Proposition de loi erëm muss op de Leescht geholl ginn an der Kommissioun, vue datt d'Regierung jo einfach net weider kënnt, se dat net wëll a wahrscheinl also se dat héchstwahrscheinlech net wëll an dofir honnertdausende vu Comité Théodule grënnt. Mir sinn awer och der Meenung, datt een den aktuellen ëffentleche Promoteuren, ënnert anerem wéi de Fonds du Logement, d'SNHBM, vill méi Mëttele muss kënne ginn, fir datt se aktiv ginn, och Bailleurs sociauxen, och ASBLen, déi an deem Beräich aktiv sinn. An drëttens muss een awer och nach eppes Neies grënnen. An dat ass justement eng grouss Krisemesure. Mir sinn der Meenung, datt eng national ëffentlech Wunnengsbaugesellschaft muss geschafe ginn. Dat heescht eng ëffentlech Gesellschaft, déi selwer Wunnenge baut, well de private Promoteur, de private Promoteure kann een dat einfach net alleng iwwerloossen. An esou eng ëffentlech Wunnengsbaufirma hätt zwou, zwee grouss Avantagen. Éischtens, Et kënnen eben massiv Wunnenge gebaut ginn, fir normal stierflech Leit. Do wier d'Qualitéit geséchert an de Präis géif kee Mënsch ruinéieren. An zweetens, wat och ganz interessant ass, et géife massiv Aarbechtsplaze geschafe ginn, korrekt bezuelten Aarbechtsplazen, wuel verstanen, an dat a ganz verschiddenen Domainer natierlech, an der Planung, an der Architektur, bei de Bauingenieuren, an der Gestioun, an der Administratioun an natierlech nach am Bau. selwer. Dann hätte mer och d'Méiglechkeet ze bauen, onofhängeg och vun der Situatioun vum Maart. Et géif och ville Leit, zemools och ville jonke Leit, déi gutt forméiert sinn, eng motivéierend an allgemengnëtzlech Aarbecht sécheren, well mir wëssen, datt ëmmer méi jonk Mënschen eng spannend, mä awer och eng nëtzlech Aarbecht maache wëllen, déi der Gesellschaft hëlleft besser ze ginn. Esou eng Gesellschaft hätt och kéinten. immens vill Bauaarbechter opfänken, déi duerch d'Baukris an de Chômage gelant sinn. Do sinn der vill, déi eist Land och verlooss hunn. An domadder verléisst eis och immens vill Know-how, wat d'Situatioun am Bausecteur nach weider verschäerft. Also esou eng Schafung vun esou enger ëffentlecher Wunnengsbaufirma ass immens wichteg. Dat ass eng Krisesituatioun, déi vill Problemer léist um Wunnengsmarché an natierlech och nach um Aarbechtsmarché iwwerhaapt. An dann, de Gary huet jo virdrun och scho vum Échec vum Prolog-Projet geschwat, deen jo fir de Privatmarché geduecht war an deen einfach näischt gedacht huet, well och justement d'Präisser einfach ze héich sinn. Et freet ee sech, ob se an der Regierung iwwerhaapt elementar ekonomesch Kenntnesser hunn. Mir kënnen eis awer zum Beispill virstellen, datt een dee Projet benotzt, fir ëffentlech zum Beispill Gemengen oder ASBLen ënnert, fir deenen ze hëllefen, datt een, et kéint ee sech virstellen, ähnlech Projete virzegesinn, wou se dann eben och méi séier a manner bürokratesch u Finanzementer kënne kréien, notamment wann ee bedenkt, datt souwisou, wa Gemengen esou Projete maachen, datt se zu 75 Prozent geséchert sinn, well se och d'Aide à la pierre kréien a gehollef kréie vum Stat. Dat heescht, dat giff wahrscheinlech op deem Niveau vill méi bréngen, wéi op deem gescheiterten Niveau um private Marché. Fazit, Et gi Méiglechkeeten, fir de Logementsproblem ze léisen a fir dofir ze suergen, datt Mënschen zu Lëtzebuerg relativ séier eng Wunneng abezéie kënnen, ouni a Geldschwieregkeeten ze kommen. Et soll een net defätistesch sinn, wéi d'Regierung a wéi den Här Meisch. Et kann een agéieren, mee dofir muss och eng Regierung verstoen, datt mat der Profitlogik vun de Privatpromoteure muss gebrach ginn. datt wann de Staat Suen ausgëtt, Steiergelder ausgëtt, déi Suen op déi richteg Plaz mussen ausgi ginn an déi Steiergelder sollen net bei de private Promoteuren oder de Groussbesëtzer landen, mee fir de Wuel vun de schaffende Leit a vun der Jugend investéiert ginn. Et goufe bis elo genuch Steiergelder verpolfert fir Giorgetti a Co. Mir sinn der Meenung, datt elo d'Zäit räif ass, fir massiv z'investéieren, fir d'Mënschen, déi sech ruinéieren, fir eng Wunneng ze fannen. Dat ass net méi z'akzeptéieren, sot Iech Merci.